gũthondeka ngwatanĩro gũthondeka ngwatanĩro and this might be with a stranger who is mũndũ ũtoĩ mũndũ ũtoĩ all all working on already what you've got in friendship which in Kikuyu we say urata-inĩ urata-inĩ

ng'ania. So now as a conversation starter you ask what is happening? Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Kana nĩkĩ kĩrekĩka? Nĩkĩ kĩrekĩka? Or how about asking how are you feeling? Ũraigua atĩa? Ũraigua atĩa? or Ũreigua atĩa? Ũreigua atĩa? Still on basics of building a relationship, what can you see? We nĩkĩ ũrona? We nĩkĩ ũrona? All better still. Nĩ ũraigua mũrukĩ? Can you smell something? Nĩ ũraigua mũrukĩ? On a not very basic one, you ask, ũngĩenda gũikara gĩcagi kana taũni-inĩ? Would you prefer to live in the country or in the city? Ũngĩenda gũikara gĩcagi kana taũni-inĩ? Wendaga gwĩtwo atĩa? How do you prefer to be addressed? Wendaga gwĩtwo atĩa? Ũngĩenda kũgĩa ciana cigana? How many children would you like to have? Ũngĩenda kũgĩa ciana cigana? Nĩ kĩĩ ũngĩenda kũruta ciana ciaku? What would you like to teach your children? Nĩ kĩĩ ũngĩenda kũruta ciana ciaku? Nĩ kĩĩ ũkoragwo ũtaiganĩire nakĩo? What are you most insecure about? Nĩ kĩĩ ũkoragwo ũtaiganĩire nakĩo? Nĩ kĩĩ gĩkũnyuĩkagia? What is your biggest turn off? Nĩ kĩĩ gĩkũnyuĩkagia? Nĩ kĩĩ gĩkũinainagia? What makes you nervous? Nĩ kĩĩ gĩkũinainagia? Mawoni maku megiĩ kĩhiko nĩ marĩkũ? What's your opinion regarding marriage? Mawoni maku megiĩ kĩhiko nĩ marĩkũ? Kwanyu mũrĩ aigana? How many siblings do you have? Kwanyu mũrĩ aigana? Nĩ mĩtugo ĩrĩkũ ũkoragwo wĩkĩrĩire? What are the morals you live by? Nĩ mĩtugo ĩrĩkũ ũkoragwo wĩkĩrĩire? Rĩrĩa wanjĩciria-rĩ, nĩ kĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku? What is your first memory of me? Rĩrĩa wanjĩciria-rĩ, nĩ kĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku? Nĩ ũiguaga hinya kũhingũkĩra ngoro? Do you have trouble opening up to me? Nĩ ũiguaga hinya kũhingũkĩra ngoro? Nĩ atĩa ingĩka nĩgetha ũigue nĩ ngwendete? What can I do to make you feel loved? Nĩ atĩa ingĩka nĩgetha ũigue nĩ ngwendete? Nĩ ũiguaga ũiganĩire wendo-inĩ ũyũ witũ? Do you feel satisfied in our love life? Nĩ ũiguaga ũiganĩire wendo-inĩ ũyũ witũ? No ũririkane ũrĩa twacemanirie? Can you remember how we met? No ũririkane ũrĩa twacemanirie? Nĩ kĩĩ tũkararanagĩria makĩria? What do we argue about the most? Nĩ kĩĩ tũkararanagĩria makĩria? Angĩkorũo no ũthondeke watho ũmwe wa kũrũmĩrĩrũo nĩ famĩlĩ-rĩ, nĩguo ũrĩkũ? If you could set one rule for the family, what would it be? Angĩkorũo no ũthondeke watho ũmwe wa kũrũmĩrĩrũo nĩ famĩlĩ-rĩ, nĩguo ũrĩkũ? Nĩ mwĩcirĩrie mũũru ũrĩkũ njagĩrĩirũo nĩ gũtiga? What are the negative mindsets do you think I should get rid of? Nĩ mwĩcirĩrie mũũru ũrĩkũ njagĩrĩirũo nĩ gũtiga? Thengio nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria.